Sîstema dadweriyê li Swêdê bi çi rengî hatiye avekirin? Dadgehîkirina Swêdê çend qonaxê wê hene? Çawa şahid û qurbaniyên tawanê têne parastin? Berî dadgehîkirinê, di hindir dadgehîkirinê de û piştî dadgehîkirinê çi rû dide? Fermangeheke dewletê li Swêdê heye bi navê Fermangeha Qurbaniyên Tawanê. Karê wê ew e ku alîkariya qurbaniyên tawanê û alîkariya şahidan bikin, rê li ber wan diyar bikin û hemû cureyên piştgiriyê bidine wan. Fermangeha Qurbaniyên Tawanê vîdyoke taybet amade kiriye de ku diyar bike bê çawa mirov diçe dadgehê û li wir çi çêdibe û mafê miran çi ye û her kesek bi çi rengî li ku rûdine.

Hundirê holên dadgehan ta radeyekê wekî hev in. Cihê beşdarên dadgehîkirinê destnîşankirî ne, ka kîjan ji wan dê li ku rûne. Di pêvajoya dadgehkirinê de ev gotin gelekî bi kar tên. Dadgeh yanî mehkeme.

Xwediyê dozê yan jî qurbaniyê tawanê ew kesê ku xedir lê bûye û gilî dike. Parêzerê xwediyê dozê, tometbar, muttehem, ew kesê ku gilî lê dibe, tawanbar, sûcdar, ew ê ku hukum li ser wî pesend dibe yan jî ew ê mucrim, û şahid. Tawan, curm yan jî sûc, doz, qeziye yan jî dawe, biryara dadgehê yan jî hukum, qerebûkirin yan jî tawîz, Berî ku tawanek bigêje ber destê dadgehê pêwîst e gelek tişt bêne kirin. Ji dema tawanê de ta ku hikum derdiçe dikare gelek dem pê biçe. Sedema wê jî ew e ku gelek dezgeh û kesên din dikevine nav tevgerê. Polîs, Fermangeha Parastina Giştî, Oklagirmyndigheten, Dadgeh, Şahid, Tometbar, Parêzer û kesê ku xedir lê bûye yan jî qurbaniyên tawanê. Gava ku tawan gelekî cidî be û tometbar di bin hejdeh salan re be, wê gavê pêvajoya dadgehîkirinê dikare bi lez biçe. Pêvajoya cêbicêkirina edaletê, Rättsprozessen, di gelek qonaxa re derbas dibe. Gava ku tawanek rû dide, kuştin, pevçûn, dizî, qeza yan tiştekî din, polîs tê cihê bûyerê. Eger polîs neyê cihê bûyerê, mirov di riya telefonê yan di riya înternetê re giliyê xwe dike. Yan jî mirov tê vir serdana polîs dike û giliyê xwe dike. Pêvajo

Hemû aliyan agedar dike, nameyan ji wan re dişîne, ewna jî divê wan nameyan wajo bikin û vegerînin ji dadgehê re de ku dadgeh dilniya be ku hemû alî sedî sed agedar in.

Hon spelantî ne œuvrea dê lavertigon, utan bira fihörin. Ji bo ku mirov amade nebe divê ezrên xurt hebin. Wek nimûne, divê tûşî nexweşiyeke giran bûbe û belgehên wî hebin. Yan jî ku astengiyên din yên cidî hatibine pêş ku neyê dadgehê. Eger kes bibêje karê min hebû yan jî ez li seferê bûm weke ezr nayê qebûlkirin û cezayê wê sê hezar kronê swîdî ye.

Tawanbar e, dadgeh cezayê kesê tawanbar dibire û her wiha biryara qerebûkirina qurbaniyan dide. Her beşdarekî dadgehîkirinê li cihê xwe yê taybet rûdine û ji van kesan pêk tê. Desteyê dadgeriyê, parêzerê giştî,

Xwediyê dozê û şahid û gelek caran parêzerê xwediyê dozê û carine tercuman beşdar dibin. Gava ku xwediyê dozê qurbaniyê tawanê dilteng û bi tirs be û naxwaze li rûyê tometbar binêre yan ku sedemeke din hebe ji bo ku li pêş tometbar deng neke, dadger biryarê dide

Qurbanîyanî tawan zor girîng e. Ji bo ku em mafên wan diyar bikin, alîkariya wan di doza qerebûyê de bikin û ku pêwîst be dan û standinê bi kompaniya bîmeyê re bikin. Û ji van tiştan girîngtir jî ew e ku di riya sazî û dezgehan re bihêlin qurbaniyên tawanê û şahid bikaribin Piştî dadgehîkirinê jiyana xwe ya normal bikin û dadgehê li paş xwe bihêlin. Di vî warî de gelek coreyên alîkarî û di qonaxên corecor de peyda dibin. Berî dadgehîkirinê, di pêvajoya dadgehîkirinê de û her wiha piştî dadgehîkirinê mirov dikare piştgiriyê wergire. Mirov dikare piştgiriya hiqûqî wergire, piştgiriyê ji dezgehên xêrxwaz û hinek cureyên din jî yên piştgiriyê li Swêdê hene. Di gelek tawanan de pêdiviya qurbaniyên tawanê bi alîkariya hiqûqî çêdibe, bi taybet di tawanên cinsî de û wan tawanên ku cezayê xwe zindan e. Dadga parêzerek destnîşan dike yaxud qurbanî tawan bo xwe parêzerek diyarî dikat û dewlet parey ew parêzere dedet. Belam li katek de dewlet parey parêzer deda ke tenya dadga biryarî dabet. Berî ku pêvajoya dadgehîkirinê dest pê bike, Binkeya Tenduristiya Tawanbaran, Kriminalvården, lêkolînê li ser kesên tometbar dike û li ser rewşa wan ya derûnî, malbatî, Civakî û rewşa wan a aborî lêkolînê dike. Gava ku ceza tenê pere bin, pêwîst e dadgeh bizane ka çiqas pere li kesê tawanbar bibire, bêyî ku bandora wê li ser malbat û dorûbera wî hebe. Raporteke giştî ji dadgehê re amade dike û her wiha ceza jî pêşniyaz dike.

Gava ku dadgeha seretayî biryara sizeyê dide hemû aliyan agedar dike û hemû aliyan jî sê hefte bi wan re hene ku gileyî bikin li qadeke bilindtir. Em niha hatin pêş dadgeha îstînafê ya bajarê Stockholm ku naskiriye bi navê Svea Hovret. Gava ku biryara dadgeha seretayî ne bi dilê aliyekî bî yan ne bi dilê her du aliyan bê, dikarin giliyê xwe li dadgeha îstînafê bikin. Dadgeha îstînafê ji sê e, hakiman û du endamên dadgehê pêk tê. Ewna ji ser ve temaşeyî dozê dikin û biryara xwe didin ka bi kûranî li wê dozê binêrin lê lê nenêrin. Gava ku biryarê didin ku bi kûranî lê binêrin, vedigerine vîdeo û dengên ku di mehkema seretayî de hatine tomarkirin li wan dinêrin. Eger pêwîst bê aliyan dawet dikin û pirsê xwe ji wan dikin û dawî biryara xwe didin. Gava ku biryara mehkema îstînafê Ne bi dilê aliyekî ji aliyan be, dikarin herin giliyê xwe li Mehkema Herî Bilind bikin. Dadgeha Herî Bilind ji vir nedûr e, kan biçine wir? Va em hatin pêş Dadgeha Bilind ya Swêdê. Dadgeha Bilind qonaxa herî dawî ye ku mirov dikarê giliyê xwe lê bike. Lê Dadgeha Bilind rê nade hemû dozan ku lê bine re. Ew dozên hane ku Dadgeha Bilind rê dide û lê binêre tenê dozên degmen in. Ew ên hane ku cezayê wê di qanûnê de tune. Gava ku Dadgeha Bilind biryarekê jî digire, biryara wan dibe rêber. Ango ji bo paşerojê eger tawanên bi wî rengî rû bidin, mehkeme dikarin vegerin biryarê Dadgeha Bilind û heman biryar bidin.

Lê ji bo zanyariyên hûr û kûr di derbarê sîstema dadweriyê li Swêdê de, em çûne bajarê Vêstirosa Swêdê û me serdana dadgeha wan kir. Li gel hakiman axiftin û me zanyariyên nêziktir di derbarê sîstema dadweriyê li Swêdê de girtin. Fermo em hev re biçine Vêstiros.

Bînerên birêz ev dem û hemû demên we bi xêr. Em we bi hev re li Mehkema Bajarê Vîstros Navarasta Swêdê ne li gel Serokê Mehkemê em rûniştîne. Çend pirsan di derbarê sîstema dadweriya Swêdê de em ê jê bikin, hêvîdar in Ku bersîvî wî bi sûd bin ji we re. Tu bi xêr hatî pêş kamera Kurdistan TV. Pirsa min ê yekem ew bû, ez dixwazim zanibim çiqas cûreyê mehkeman li Swêdê hene? Sverige har ju, i Sverige finns det ju två parallella domstolssystem. Li Swêdê du sîstemên hawterî ango paralel hene, Dadgehên Giştî yên Seretayî û Dadgehên Îdarî. Me çel û heşt dadgehên seretayî hene, hemû tawan dozên milkdariyê kêşeyên di navbera du aliyan de weke kêşeyên malbatî diçine wan dadgehan. Hawterî bi vê sîstemê re sîstema dadgehên birêvebirinê ango dadgehên îdarî heye. Gava tu ji biryara dezgeheke dewletê nerazî bî yan ku biryareke şaredariyê ne bi dilê te be, Yan jî em bêjin ku polîs biryarek dabe û li gor te ew biryar şaş e, wê gavê tu berê xwe didî dadgehên birêvebirinê. Mehkemeyeke normal çend qonaxê wê hene yanî heta çend qonaxa ku mirov digê dawiya wê? Dimîne ka ew doz tawan e yan nakokî ye. Gava ku tawan be, parêzerê giştî, ango dozger, doza xwe amade dike û dide dadgehê. Ji kesê tomatbar tê pirsîn, gelo wan tawanan li ser xwe qebûl dike yan na? Û piştre Dadgeh gazî xwediyê dozê dike ku tiştên xwe bibêje û duvre bang li şahidan dike ku li wan guhdarî bike û hemû alî dikarin pirsê ji şahidan bikin. Gava ev pêvajo bi serî dibe, rewşa şexsî û malbatî ya kesê tomatbar di ber çavan re dête derbazkirin. Piştî wê, Parêzerê Giştî û Parêzer daxwaz û delîlên xwe li pêş dadgehê datînin. Lê rewşa dozên sivîl hinekî cuda ye. Di vir de mirov berî her tiştî hemû aliyan tîne ba hev, de ku bi xweşkayî tiştên xwe ji nav hev derxin û bi asanî ji nakokiyê derkevin. Lê gava ku bi vî awayî çareser nebe, wê gavê doz dikeve nav destên dadgehê. Hinek cure gilî hene, yanî eslan nage asteya mehkemeyê ku mehkeme lê binêrê, dadgeh lê binêrê. Çi cure dawa hene ku hûn ji binî lê nanêrin? Hinek doz hene, gava ku tometbar curma xwe yan şaştiya xwe qebûl dike, wê gavê pêdivî bi dadgehê namîne. Wê gavê parêzerê giştî li gora qanûnê cezayê dibire û cîbicê dike. Her wiha gava ku kesê di bin hejdeh salan re tawanên biçûk dikin, pêwîstî bi dadgehê nabe. Tenê parêzerê giştî banga wan dike û hinekî wan re dixeyide. Ez zanim li Swêd gel lek wext bi mehkeman diçê. Gelo hinek mehkeme hene ku zûtir diçin ji hinek sebeban re?

û her wiha gava ku tometbar di nav destên polîs de ye, girîng e ku di hundir du heftan de bêne pêş dadgehê. Lêkolîn bi xwe dikare dirêj bike. Hema ku gihîşte ber destê me, her tişt zû çareser dibe. Hinek dawa hene cezayê wan tenê pere ne, ne heps û tiştê din in. Di wa dawan de kî dibê hakim? Di dadgehên normal de hakimek ango dadgerek û sê endamên desteya dadgehê hene. Lê ku cezayê tawanê tenê pere bin, wê gavê tenê hakim beşdar dibe. Gelek mehkeme hene vekirî ne xelkanê derbas bê û xelkanê li materyalê wê jî binêrê. Lê hinek mehkeme jî hene deriyê wê girtî ne çê navê xelk derbas bê û ne jî dezgehê medya çê dibe derbasî hindir bibin. Kîjan yanî kîjan ji wana ê vekirîn e kîjan jî ê girtîn e. Hüvregini yat alla rättegånga är offentlig. Rêbaza bingehî ew e ku dadgehîkirin divê vekirî be. Lê carne hakim biryarê dide ku dadgehîkirin girtî be. Bi taybet di tawanên cinsî de. Tawanên dijî kesên di bin hejdeh salan re, mirov naxwaze ew rezîl û riswa bibin û ji bo tawanên cinsî gumane ji qurbaniyên tawanê re zehmet be ku li pêş xelkê bas bikin bi wirdî ka gav bi gav çi çêbûye. Gava biryar di mehkema bingehî de yan seretayî de tê standin, xelk karê Herî mehkema îstînafê a ji wê bilindtir. Çi tişt pêwîst e ku bigê cem hev ku mehkema îstînafê wê dawê wergirê? De normal a sunt sagt ju nirja le mindre allvarliga brott mål Gelek kes hene bi biryara dadgehê razî nabin û dixwazin doza xwe bibin îstînafê. Di rewşa tawanên sivik de, dadgeha îstînafê ji ser ve temaşeyî dozê dike û biryarê dide ka pêwîst e bi kûranî û ji nû ve wê dozê tev bide yan na. Gava îstînaf bawer be ku dadgeha seretayî şaştî kiriye yan ku sedemên din hebin, wê gavê moleta lêkolînê dide û ji nû ve temaşeyî wê dozê dike. Îstînaf dikare kesê tawanbar azad bike yan cezayê wî sivik bike, lê carine jî cezayê wî girantir dike. Bi gelemperî tenê sî û pênc prosent ji dozan derbasî dezgeha îstînafê dibin. E baş e Uşaxê di yanî di mehkema îstînafê de prose bi çi rengî diçê? Ja i hovrätten så eftersom upptagningar sker med både ljud och bild. Ji ber ku pêvajoya dadgehîkirinê bi vîdeo û deng tomar dibe, dadgeha îstînafê tenê li wan tomaran dinêre û li gor wê Hinek pirs jî tawanbar dike û biryarê dide. Di mehkemake medenî de heqê kê ye li hundir hazir bibe? Ew jî vekirî ne. Weke hemû dadgehên din, di van dozan de dadgehîkirinên girtî pir kêm in. Mumkin e di rewşekê de gava nehîniyên kompanyayekê dê aşkere bibin Hakim dihêle ku dadgehîkirin girtî be yan jî eger kêşeyên nazik yên malbatekê dê aşkere bibin. Hinek doz hene gava bav û dayîk li ser zarokan li hev nakin, qet nabe zarok beşdarî dadgehîkirinê bibin. Gava ku boçûnên zarokên sêzdeh çardeh salî di dozekê de girîng bin, damûdezgehên civakî hene li wan zarokan guhdarî dikin Raportekê dinivîsînin û ji dadgehê re dişînin. Cureyek hukum hê pêwîst nake eslan dawa were mehkeme. Yanî em bêjin muddeî di cem xwe de biryarê dide û ji wî re dişîne. Eger ew neacbîne pêç pişt re dikare bişîne ji istinafê re. Tu kanî ji me re vê meseleyê zelal bikî. Tawanên sivik, weke diziyeke biçûk yan ku te otombîl bi lez ajotibe, polîs yan jî parêzerê giştî cezayê dinivîse û tu wan piran didî. Wê gavê pêwîstî bi dadgehîkirinê nabe. Lê ku tu bêjî na min bi lez neajotiye û polîs ne rast dibêje, wê gavê doz diçe ji dadgehê re. Gelek cara însanê ku yekem car Mehkeme dibê cezayê wî ji ew ê din kêmtir e ji ber ku ev yekem car e. Ne wek ew ê kesên ku meselen du car û sê car û çar caran derbasî em bêjin cerîmê bûne. Dikarî ji me re behsa van mesela sewabxan bikî? Ji Oman tî derê Ustrafad Eger tawan ne mezin be û yekem car be, dadgeh cezayê bi merc dibire. Ew ceza di eslê xwe de zindankirin e, lê ji ber ku cara yekem e, wî kesî zindan nakin. Aman jê ew e ku di hundir du salan de tu tawanên din neke. Cezaya ji vê girantir yan jî qonaxa duwam di vê pêvajoyê de cezayê çavdêrîkirina ji bo parastinê ye. Ew jî weke cezaya bi merc e, lê ew kes dikeve bin çavan. Ji wî kesî re dête diyarkirin di hindir salekê de çi tişt li wî qedexe ye û destûra çi tiştî heye. Ji bo guhartina reftar, ango silûkê kesên şerrûd dersên taybet hene ku ew mecbûrin beşdar bibin. Kesên xwediyê kêşeyên alkoholê yan jî ewên ku hebên hişber dixwin, Ew kes mecbûrî dermankirinê dibin û di bin çavan de dimînin. De bizanin ka baş dibin yan na. Gava ev hemû îmkan bi kar tên û encam nadin, wê gavê êdî ceza dibe zindankirin. Vegera li tawanê berê xwedî xwe dide zindanê. Kesên hane ku hukm li ser wan tesbît dibe cure cezayê hene. Ji cezayê peran de bigire heta heps û hinekan ji wan hepsa wan sivik dibe, tiştekî dixine nigê wan, dikarin ji hundir bajêr dernekevin. Dikarî ji me re binî ka çend cure cezayê hene? Jag är, nämnde ju tidigare att det, det finns som ersättningsstraff kan man säga för fängelse. Wek ku min berê jî got, piştî cezaya peran cezaya bi merc ya herî sivik e. Piştre cezayê çavdêrîkirina ji bo paristinê tê. Piştre eger cezayê zîndanê ne dirêj be, sê ta şeş mehan be, mirov dikare hepsa xwe li mal bike. Bazinekî elektronî bi nigê mirov de girê didin, ji bo ku tevgera wî sînor bikin. Wî bazinî program dikin ji bo ku ew ê cezakirî bi şev ji mal dernekeve û bi ro tenê biçe ser karê xwe û vegere mal. Gava ew kes li gor programa xwe tev negere, polîs wî vedigerîne zindanê. Dendir proseya mehkemê de ku her du aliyan hemû tiştê xwe gotin. Wê çaxê mehkeme kengî biryarê dide, kengî hukm derdiçe. Dominkan Alconas omedelbart efter pläderingarna. Eger doz ne aloz be, piştî ku her aliyek tiştê xwe dibêje, hemû derdikevin, encûmena dadgehê dicive, biryarê dide û biryara xwe bi devkî dixwîne. Lê ku doz aloz be, dadgeh piştî hefteyekê biryara xwe nivîskî ji hemû aliyan re dişîne. Gelek caran mirov di rojnaman de dixwîne ser sîstema dadgehî li Swêdê. Ne ji mêj de derket jinek hatibû kuştin bi destê sê kesan. Her sê kesan jî li hev kiribûn kê kêr di sîngê wê de lêxistî. Ji ber ku mehkemeyê nikabû tespît bikira kîjan ji wan e, her çend di gomelê xistî, her sê jî azad bûn. Dikanî yanî bi ser vê meselê ji me re şîrove bikêne. Ne, ya çend faktisne di tîl yostêrê htisfal let min. Ava ku tu bas dikî min pê nebîstibû, lê her hal mirov nikare kesekî ceza bike eger mirov ne dilniya be ka bi rastî kujar ew e yan na. Mirov nikare gelekan bi agirê yekî bişewitîne. Cezayê kuliktîv ne tiştekî rast e. Gelek caran ne zelal e derbarê hukmê muebed de. Gelo mirov temamiya jiyana xwe di hepsê de rûdine lê hinek salê taybet in bi navê muebed. Gelek caran midîya behsa bîst û pênc salan dibe. Livstid straffet är ju livstid. Man sitter, man ska, det innebär att man ska sitta i fängelse. Muebed muebed e. Mirov jiyana xwe ya mayî di zindanê de derbas dike. Lê piştî deh salan zindan Mirov dikare dawa sînorkirina cezayê xwe bike. Piraniya caran cezayê wan tê guhertin, lê ku wî kesî gelek kuştin kiribin, pir zehmet e cezayê wî kurt bibe, yan jî cezayê wî bibe çel ta pêncî salî. Bi gumana min her çiqas cezayê muebed kin bibe, tu carî nagihêje bin bîst salan. Piştî ku du ji sê beşên cezayê derbas dibin, mirov azadiya bi merc werdigire. Gelek caran ku behsa zindanê Swêdê dibe, yekser lûks tê bîra mirin. Bêjin wek otêlê lûks in. Heta serokê Iraqê berê Sedam Hisên di mehkemeyê de dew kiribû, gotibû wexta ku hûn ê cezayê muebed bidine min, ez dixwazim di zîndanê Swêdê de derbas kim. Svenska fängelser är inga lyxhotell utan det beror på vilken standard man jämför. Ez nabêjim zîndanên Swêdê wek hotêlên lûks in. Lê ji bîr meke ku kesên zîndanî ew jî însan in. Ji êvarê ta sibê di odeyeke bçûk de dimînin, di bin kilîdê de ne. Rast e xwarina wan baş e, textê raketinê, av destxane, henifî û televîzyona wan heye. Lê ev ji mafên mirovan yê bingehîn e. Ez ne pisporê zindanan im, lê ez bawer nakim ev lûks be. Sîstema dadweriyê ji ji hikûmkirin û mehkemê pê ve Çi berpirsiyariyê wan hene yanî çi karê wan hê? Ja men vi vi i domstolarna har ingenting med vare sig brottsbekämpning eller Têkoşîna dijî tawanê û rastkirina reftara tawanbaran ne karê me ye. Em serbixwe ne. Çend alî giliya hev dikin û delîlên xwe tînin û em jî li wan guhdarî dikin û li gor yasayê biryara xwe didin. Berê, pirsyarên min her ev bûn, gelekî spas te qebûl kir werî pêş îkrana me û va xalana ji bînerên Kurdistan TV re ronahî bikî. Gelekî spas ji bînerên Kurdistan TV re ku wexta xwe da me û li ber îkranê me man hêvîdar in ku ev bersîvana Bi sûd bûn ji we re û heta careke din her şad û bextewer bin.